Mae archifdai yn cael eu cysylltu efo haneswyr, naturiol. Ond nid lle jyst i haneswyr ydyn nhw. Tydw i ddim yn hanesydd uh, i gael dweud hynna dechrau. Um, gwyddonydd ydw i. Uh, di gwneud biocemeg yn Brifysgol Lerpwl, uh, di bod yn dysgu plant cemeg, uh, pennaeth cemeg, uh, pennaeth cyfadran, mathemategau cemeg uh, yn uh, Bodedan, ac yn uh, ymddiddori mewn hanes, ond ddid yn hanesydd, os, os di hynna'n gwneud synwyr. Wel, um, dwi wedi bod yn dod yma'n achlysurol uh, dros y blynyddoedd, ond heb lawer o ryw gyfeiriad eisiau ffeidio rhyw un peth penodol, rhyw un ffaith a'r math yna o beth. Um, ond pan ddechreuais i um, ar y cwrs gradd yma yn 2000 2010, 2011, um, mi oedd rhaid i mi gael at uh, yr, yr adnodda. Ac oedd yr ymchwil yn cael ei wneud ar dwf trefol a mudo um, yn canol yr bedwarau gan y bymthag, uh, sydd o trefi yn tyfu'n sydyn. Um, mi oedd dipyn o waith wedi cael ei wneud ar trefi fel uh, trefi'r Cymoedd y Glo a trefi yr ardal llechi. Ond to'n byd i gael ei wneud ar lefydd fel porthladdoedd, a dyma penderfynu yma, Caergybi fysa'r un fyswn i'n penderfynu arno fo. A dyna sut ddys i yma mewn gwirionedd i, i chlota am wybodaeth ar Gaergybi a, a dod ar draws um, stwff fel uh, adnoddau sgynnych chi yn fan hyn ar um, pethau pendros uh, yn benodol, um, lle o'na stor o wybodaeth yna oedd yn gwbl, gwbl berthnasol i ddeall y syniad o dwf ac o um, sut oedd pobl wedi mudo a pa fod bell oedd nhw wedi mudo, pam oedd nhw wedi dwad, am faint oedd nhw'n aros. Uh, math yma o gwestiynau sy'n dal i gael ei gofyn. Uh, mae mudo yn, yn dal yn, yn, yn, yn pen i, i, i wladwriaethau hyd a lled y byd. Ond um, mae yna wersi, mi o'na wersi oedd ni'n dysgu fanna. A felly, ia, o ers 2010, ac wrth gwrs, Munud da chi'n gwneud rhyw waith ymchwil fel yna, ti'n beth yn gorffan. Er bod chi'n meddwl bod chi wedi cael rhyw ddarn o bapur a rhyw cynt codi'ch cet mewn rhyw lia fawr yna fo, gwisgo rhyw ddillad od. Um, Tydio mynd gorffan, mae'r ma ymchwil, mae'r ma ma ma tân am yr ymchwil uh, yn dal yna. A uh, dwi'n dal yma dan draed yn yr, uh, yr archifdy yn, uh, yn dal i chlota a byth mynd i ddod i gael hyd i, i bob atab. Um, dwi wedi sôn barod am, am Casgliad Penros. Mae Casgliad Penros yn, yn un um, arbennig o dda. Um, Mae'r archif du yma yn, uh, yn enwog am y casgliadau stada sydd yma. Um, ond um, am bur, a dwi wedi bod yn, yn pori yn, yn nifer o rei eraill. Ond yn sicr os ofyn dyn ni'n Penros, mae o'n un, un arbennig. Mi oedd stad Penrhos yn, yn, yn wahanol i stadau fatha Plesnewydd neu, neu Barnhill yn y ffaith oedd hi'n yn, uh, stad hen blasty oedd wedi tyfu ac wedi tyfu oherwydd um, uh, perchenog newydd um, wedi symud o Swydd Caer. yr, uh, Sir John Thomas Stanley, um, ac yn prodi eires uh, Penros uh, Margaret Wan, ac yn, uh, yn sicr yn sisnigeiddio'r stad yn, uh, yn, yn yr ystyr yna, ond hefyd yn datblygu'r stad hefyd. Um, ond um, yn bomsar yn rhan o Alderley yn cael. A beth sy'n mor arbennig am y casgliad yma ydy, um, mae gyn um, swydd cair um, gasgliad penros, uh, casgliad Stanley hefyd. ac maen nhw'n yn cyd-redeg efo'i gilydd. Um, Sa'n ddelfrydol i ddod ar ddau at ei gilydd rhyw dro, oherwydd um, beth sgynnych chi, a mae hwn yn gwbl unigryw, ydy llythyrau yn yr archif du yma, um, sydd wedi cael ei derbyn yn, yn, yn uh, Penros. Ond beth sgynnych chi yn Caer, ydy y llythyrau, yym, yr atebion i'r llythyrau hynny. A felly mae gennych chi y, y gohebiaeth yn, yn symud ôl ac ymlaen, a mae hwnna yn arbennig. Felly, um, hwnna di'r er prif uh, le, le dwi'n sbio fo. Ond dwi hefyd, um, oherwydd uh, cefndir gwyddonol, mm, dwi'n ddiddordeb mawr mewn ystadegaeth ac mewn data, a mae unrhyw gasgliad sydd gennych chi o restra, mae restra yn ofnadwy o bwysig um, llyfrau treth tlodi, um, llyfrau rhestrau etholwyr, um, llyfrau poll books fel mae'n cael ei galw, um, llyfrau rent. Mae yna restra o enwa ar hyd yr amser. A beth dwi'n neud yn ar y deg, di dwi'n ffio fyny um, math o fas data lle da chi'n gweld bod pobl, um, illa di symud i'n iawn, magu hyder, magu teulu, ond wedyn yn codi yn ar y deg yn y gymdeithas, rhyw fath o symudiad um, cymdeithasol os ydych chi. Uh, a mae hwnna lle mae pŵar yn symud o ddiwrth y stad wedyn i'r bobl gyffredin. A dwi'n meddwl bod hwnna'n yn, yn faes sydd eisiau edrych yn iawn yn bellach iddo fo. Mae hwn fatha cwestiwn maen nhw'n gofyn yn Desert Island Discs ar Radio 4. Um, ma, da chi'n cael eich wyth record ac ar y diwedd maen nhw'n dweud, os gyda chi lyfr da chi eisiau? um, a dwi am fod yn, dwi am fod yn uh, uh, cymryd y mantas o ddweud, dwi am, mae yna dri peth um, sy'n licio cyfeirio ato fo. Um, un ydy llyfr rent Sir John Thomas Stanley o 1823. um, lle oedd yn cofnodi lawr, be oedd yr hent, pwy oedd talu, lle oedd yn byw, a math yna beth. A mae'n bwysig, oherwydd hwnna ydy'r llyfr ola lle oedd incwm y stad yn dŵad yn gyfan gwbl o amaethyddiaeth. Ddoth diwydiannu ddim i mewn i Môn tan yn hwyrach na nath o yn sicr yn Cymoedd y De ac yn sicr yn Gogledd Orllewin Lloegr ac yn Canolbarth Lloegr. Mi oedd y diwydiannu yn, yn hwyr iawn yn cyrraedd. Um, a'r rheswm oedd yn bod Môn yn ynys, ond yn 1823, hon tra oedd y rent yn cael ei gymryd, mi oedd Thomas Telford yn adeiladu y Ffordd Fawr. ac wrth adeiladu'r ffordd fawr a'r bont ym mwyn pwyntiau um, benodol, um, mi oedd hynny yn cysylltu Môn efo'r byd mawr, ac felly yn newid natur Môn yn gyfan gwbl. A felly mae'r ma llyfr rent yna, 1823, yn un hynod hynod o, o, o arwyddocaol. Yr ail beth, os yw'n cael bod mor hir ac dewis yr, yr ail un, ydy um, llythyrau Margaret Stanley at hi mam. Mi sgwennwyd nhw yym pan oedd Margaret Stanley a'i gŵr, Sir John Thomas Stanley, um, wedi mynd ar be oedd yn cael ei alw'r Grand Tour. Ond mi oedd y ddau wedi mynd ar Grand Tour odia rioed. Dydy o'n mynd tebyg i Grand Tour mae teuluodd eraill wedi mynd trwy ddyn nhw. Os ydych chi'n darllen am y teuluodd mawr yma yn y Stadau Mawr fel Lloegr, maen nhw'n mynd ar y Grand Tour. a mi oedden nhw'n mynd i weld yr yw hen uh, adfeilion, oedden nhw'n mynd i wrando ar gerddoriaeth, oedden nhw'n mynd i weld lluniau, oedden nhw'n mynd i weld cerfluniau, math yna beth. Ond na, oedd hain mynd am, oedd mynd nhw am flynyddoedd i fod yn onast, ac yn aros cymryd tu mewn, mewn trefi yn Ffrainc, yn yr Eidal ac yn Swistir, ac yn byw yna i bob pwrpas am fisodd. Beth od yn digwydd, um, Oedd na ferch erbyn hynny, ferch mynd nhw'n ddechrau gan tŵr, oedd y ferch yn dair oed, ac oedd nhw'n cyrraedd tre, a peth cyntaf oedd nhw'n wneud, oedd rhaid y ferch mewn lleiandy, a gadael hi yno am fisodd tra oedd nhw'n trefnio gwmpas. Wedyn oedd nhw'n ffigo i fyny, mynd i'r dre nesaf, a rhaid i mewn lleiandy arall. A mi oedd yr, yr, yr peth yn, yn gwbl odd fel Ond maen ma' 'na ma' 'na ma' nhw'n cael... ma' 'na pethau'n digwydd, maen nhw'n mynd i yym weithdy yym yy gwaith sidan yn Lyon yn Ffrainc a maen nhw'n gweld gwisg priodas Marie Antoinette yno. Mae hi ar fin prodi efo Louis, oedd yn Louis yr unfed ar bymtheg, a gafodd golli ei ben efo cael go a hi yn ystod y chwyldro Ffrengig. Ac mi oedden nhw yna yn gweld yr, yr, y gwisg yma'n cael ei gwneud. Maen nhw'n mynd i Naples a maen nhw'n cael uh, rhyw bartio na rhyw geniawa efo brenin Naples. A mae rhywun yn gofyn y cwestiwn, pam oedd yr uh, baronet ma o um, uh, Sir Gaer a'r ferch o, o, o Môn yn cael ei gwahodd i'r math yma o le? Mae um, Sir John yn mynd i Rhufain, a mae, mae hi'n disgrifio sut oedd o'n gorfod gwydro lawr a cusanu baw troed y pab. Ac mae rhywun yn meddwl, mae yna rhyw arwydd o cad i hyn, felly. Ond mae'r gyd oherwydd mae'r llythyrau yma gan Margaret a Tim Ham yn disgrifio yr tŵr yma. A dyma hynna yn gasgliad, dwi'n meddwl sydd yn gasgliad arbennig. A, a, dwi'n meddwl bod yna lyfr yma i rywun sydd uh, eisiau sbio ar, ar beth yn digwydd yma. Ond mae yna un beth arall, a mae rhaid mi sôn am hwn. Yn 2018, mi oedd um, tre Caergybi a uh, tre uh, Dynleri yn Werddon yn um, cynnal uh, wahanol weithgareddau i goffau canmlwyddiant ers i llong o'r enw Leinster suddo. Un o'r trychinebau gweitha uh, yn Môr Iwerddon uh, trwy'r uh, rhyfel byd cyntaf. Mi um, oedd o fiewn wsnosau ddiwedd y rhyfel a mi siddwyd hi gan uh, long danfor a dros 500 o bobl golli eu gallu bwyda. Uh, wirioneddol trychinebus. Uh, a'r criw, wrth gwrs, yn griw hogia Caergybi. Ac um, mi ofynwyd i mi wneud darlith yn Gaergybi ar yr, uh, uh, y lyster. Ac o'n i'n bryderus am wneud. Yn y ffaith, o'n i'n gwybod yn iawn yn y gynulleidfa, ond a bobl oedd a, efo cysylltiadau agos iawn, hynny yw, oedd i ten deidiau nhw neu hen einiau nhw wedi bod yn gweithio ar y rei nhw wedi cael eu lladd, rei nhw wedi uh, goroesi a, a, a wedi dod yn ôl yn saff. Ond mi oedd y stori yn fyw yn y dre. O'n i isio rhywbeth i wneud y peth dipyn bach o wahanol. A dyma lle nath yr archebu safio mywyd i. O'n i yma, a dyma Elen ac Ann yn dweud, o, oedd gynnyn nhw rhywbeth ar y Leinster. A beth ithon nhw allan oedd bocs bach, carbod. A ti'n iawn i'r bocs, o'na sleidiau gwydr ffotograffaidd. A dyma sbio yn nhw, a mi ges i JC Davies, y ffotograffydd o Gaergybi, sbio yn nhw uh, uh, yn falus. A mi oedd o um, wedi mynd i llnau nhw fyny, a, a, a dyma gweld be oedden nhw, oedd lluniau o tu mewn y Leinster. Toedden nhw'n wedi cael eu dangos na'i gweld es can mlynedd, es yr amser oedd yr Leinster yn rhedeg. Ac yn y ddarlith yma, dyma fi'n dweud lwch, mae gen i lyniau, ac fel chi'n gweld yn wynebau pobl, y pobl yn dweud, o oh, ia, llyniau, ia, ia, da ni wedi gweld llyniau ar Leinster, math o lyniau sy'n yna. A dyma fi'n dangos ai, a mi oedd chi'n teimlo pobl, lle, uh, oherwydd o'n nhw'n cael gweld lle oedd i teulu nhw wedi bod yn gweithio, oedd chi'n gweld y decs, oedd chi'n gweld yr, yr stafelloedd, oedd chi'n gweld y coridorau ti'n iawn. A mi oedd hwnna yn, yn, yn enghraifft o lle mae um, a chifdy da yn medru uh, gwneud llun darlun yn llawer mwy cyflog. A 1922, mi yn hanes Werddon, mae yna rei pobl yn dweud bod y trychineb gweitha yn hanes Werddon wedi digwydd. Ond mae Werddon yn wlad lle oedd yna drychinebau mawr wedi digwydd trwy'r oesoedd, yn ryfeloedd, yn colli bywyd, yn, yn frad, yn hollti, yn bob math o bethau. Ond be ddigwyddodd yn 1922 yn ystod y rhyfel cartra oedd mi oedd y ddwy garfan um, yn cwffio, oedd un carfan wedi cymryd lloches tu mewn i'r llysoedd yn uh, dilyn, mi bomwyd y llysoedd a mi ath yr adeilad ar dan. a be oedd yn cael ei gadw yn y llysoedd oedd archifau y wlad. Ac y trychineb yn fanna oedd bod y wlad wedi colli i chof. Ac mae wedi cymryd can mlynedd, mae nhw wedi mynd i ail ffurfio rhyw faint o'r pethau yma rwan, di ail casglu copia o lefydd eraill ar a'r math yna o beth. Ond dio byth rhyw fath ynddo. Mae yna, mae yna ddarn o Gof Werddon am ei hanes yn mynd yn ôl canrifoedd sydd wedi mynd ar goll. A dwi'n meddwl bod yr archifydd yma yn enghraifft lle mae Coleg Prifysgol Gogledd Cymru oedd fan hyn. A mae cof Gogledd Cymru tu mewn i'r muriau yma. Ac heb hwnna, sgynny ni'n byd de. Da ni wedi colli rhywbeth ofnadwy o werthfawr. A dyna pam mae eisiau cadw lle fel hyn ymlaen ac adio ato fo a'i edrych ar ei ôl o ac wneud siŵr bod o'n cael ei ariannu'n iawn a'r holl bethau eraill felly. Oherwydd os da chi'n colli'r cof, da chi'n colli pob dim.